Бер киңәшебез нәрсә булды? Күп дога кылсак иде дип. Күп тәүбә итсәк иде дип, иншалла. Менә бүгенге вәгазебездә насыйп булса, э, тырышабыз инде бераз. Менә Куръәнли Кәримдә, әйе, Алла Раббул Гиззәгә ничек догалар кылына? Ягъни Алла Раббул Гиззә үзе аяты кәримәләр белән менә шу доганың тәртипләрен үзе аңлата иншалла. Менә бүген инде э, Куръәндә килгән э, бер күпме догалар белән насыйп булса танышабыз. Әйе. Иң беренче инде әлбәттә дога кылыр алдыннан да Сүрәй Фатиханы укыйбыз иншалла. Муса алейхиссалам Фатиха сүрәсен Коръәннең анасы диде. Ягъни Коръәнне ачучы, Фатих, ачучы иншалла. Җитмешләп төрле аудан сыйфаты дип килә иншалла. Менә кич дигәндә дә җишәр мәртәбә укып эшкәрәбез. Һәр көнне биш вакыт намазда, алхамдулилла, һәр рәкыйгатта э, Фатиха сүрәсе укыйбыз. Менә Фатиха сүрәсе җәмәгать эч бүлектән тора ул. Инде беренче

Мактау, олуглау бөтен галәмне тәрбия кылучы Аллаһ Бизәгә. Ягъни нинди мактау сүзләре бар, данлау, иншалла, бар да кемгә генә хас, Аллаһ Раббел Гизәгә. Бөтен галәмне тәрбия кылучы затка иншалла. Ягъни Раббел Аләмин дигәнебез, галәм, галәм дигәч күз алдына нәрсә килә? Аллаһ Раббел Гизә Коръән Кәримдә, Сүрәй Мөлктә әйтә, патшалык сүрәсендә, моны тәбәрәк дип без бит халык телендә. Э, бик яратып укыйбыз шул сүрәне. Менә 3 нче аятында әйтелә, Әстәгъүзбилләһ. Әлләзи халака сабъа самаватын тыйбака дип Аллаһ Раббыгыза үзе әйтә. Ягъни мин дир җиде кат күкне ислесле хал кылдым, ягъни бар кылдым дир. Җиде кат күк. Менә җиде кат күк дигәч, э, күз алдыбызга нәрсә килергә тиеш? Мәсәлән, сәлам нәрсә дир? Ә, һәрбер күк арасы 500 еллык юл ди. Ягъни бик зур ераклык җәмәгать. Ә, галимнәр әйтәләр, менә бу 500 еллык юл дигәнебез яктылык юлы диеп. Менә яктылык дигәч, яктылык инде аның хәрәкәте скоросты дибез. Бер секундка 360 мең километр уза. Ягъни бик зур ераклык җәмәгать. Менә безнең җир шарыбыз гына да әле экватордан санасак, 40 мең километр санала. Ә инде яктылык скорысы э, бер дигәндә, Алла рәхмәте, бер 7-8 мәртәбә җирне әйләнеп чыгардык. Шундый зур скорость белән менә шушы да күз алдыбызга китерә алабыз әммәт, ни зур ятлык икәнлеген иншалла. Тагын әни күз алдыбызга бераз китерсен өчен, Муса алейһиссәламның мөбарәк хадисләрендә килә, нәрсә диеп, менә кулга кигән езек иншалла, менә бу езек Менә бу езеккә, менә шушы җиде кат күкне, ягъни 500 ел, 500 ел, 500 ел, җиде мәртәбә, менә шуны езеккә урнаштырып, иншалла. Янә шул езекне, э, менә Африкада булган галимнәр әйтәләр, Сахары, менә чүл, чүлгә итеп кую, менә шул нәрсәдә була, менә шул җиде кат күк, әллә тагын нәрсәдә, курсида.

Моның аятул кисен укыган кеше нәрсәдер җәннәткә керер иде э, шул ук вакытта, әгәр дә үлем булмаса да. Менә сәнә күлә җәмәгать, менә курси дигән урын кая икән инде, җиде кат күктән соң иншалла. Әле тагын аның белән генә бетми. Тана арыш дигән җир бар җәмәгать. Арыш. Шул ук языкка тагын насыкулда кигән языкка күз алдына китерик. Җиде кат күкне и һәм дә Курсины урнаштырып та, аны шул сахарга куйсак, менә шулай арыш та була. Ягъни, бик зур яклы безнең акылга сыймый. Менә шуны тәрбия кылучы кем? Бөтен галәмне тәрбияче Аллаһ безгә иншага. Аны гына мактау менә. Фатиха сүрәсендә беренче аятлар менә шуны аңлатабыз иншалла. Ар-Рахман-Рахим. Менә Аллаһ Раббигызның күркәм исем-сыйфатлары бар. 99 күркәм сыйфаты. Галимнәр әйтәләр 99 гына түгел, хәтта меңнәгән диеп, меңнәгән. Но шулай ук инде менә э, бездә бездә булган, китапларда булган иншалла, э, күп менә э, таблицалар чыга, теге зур-зур ниләр чыга, анда 99 күркәм исми сыйфатларын бәян кылынган, анканаллар Галимнәр Аллаһ Гүзәнең Күрәндә үзе бәян кылган 99 күркәм исем-сыфатлары. Менә шуның э, икесе Ар-Рахман Рахим, ягъни Рахимле. Рахим зат, Рахим зат бу дөньяда бөтен мәхлукатка да иншалла. Кемне яратты, кемне яшәтте, аларга барсына рахимле иншалла. Хәтта ки әйткәнебезчә, Аллаһ Тәгалә ышанмасалар да. Менә шушы Аллаһның рәхмәтле, рәхмәт исеме сыйфаты менә безнең инде Э, Фатиха сүрәсенә килә җәмаат. Хәтта ки җәннәткә дә адәм баласы Аллаһның рәхмәте белән керә иншалла. Ва саллаллаһу сырадылар. Ә Расулуллаһ саллаллаһу алейһи син дә Аллаһның рәхмәте белән керәсеңме? Мин дә Аллаһның рәхмәте белән керәм дияр. Менә шуңа күрә җәмаат Аллаһның рәхмәте белән ничек икән адәм баласы җәннәткә дә керә. Әгәр дә инде сәбәбен кыса. Сәбәбе инде барыгыз да белә җәмаат. Иң беренче урында иманыбыз тора иншалла. Ана инде кушкан әмерләре, тыйганнардан тыелуларыбыз иншалла. Менә шулар белән генә сәбәп кылсак, нәрсә? Өмәтебез бик зур булачак. Ну, рәхимлелек җәмәгать бу дөньяда инде әйтергә кирәк, э, кемнәр гыйбадәт кылып яшәде, теге дөньяда алар гына рәхимле булачак. Кемнәр инде кире беткән булды, Алла сакласын, туры юлны таба алмады, шул юлга керә алмады, Алла итәгать кылмады, аларга рәхимлек бетәчәк. Менә Рахман, Рахим, мәгънәләрен иншалла шулай аңлатабыз. Мәлик Юмиддин, Мәлик, ягъни патша. Бу инде Әл-Мәлик, Алла Тәгаләнең күркәм исем-сыйфатларының берсе, Мәлик, Мәлик яумиддин, ягъни кыямәт көненең патшасы кем? Алларыбыз гизә иншалла. Инде менә бу дөньяда әйтергә кирәк, э, патшалар күп булса да, алар инде Алла дәрәҗәсендә булган патшалар түгел, ә инде дөньяда бер Алларыбыз генә үзе генә Мәлик булачак насыйп булса. Менә шусы иң беренче менә өлеше Фатиха сүрәсе безнең нәрсә эшләдек инде? Бөтен галимнәр дәрәҗәсендә Алларыбыз генә иншалла мактау улы әйттек иншалла. Менә аннан соң гына инде Нәрсә дибез? Ияка нәгъбуду ва ияка нәстәгыйн син гына гыйбадәт кылабыз, синең нәрдәм сорыйбыз? Ягъни, бөтен гыйбадәтебез тормышы җәмәгать иман китердекме? Алла Тәгалә ризалык өчен яшәлла. Яшәешебез дә, гаилә корыбыз да, эшкә бару да, эшкә кайту да, бөтен-бөтен тормышыбыз Алла Тәгалә ризалык өчен яшәлла. Һәм шул вакытта менә дога кылганда сорауыбыз иншалла кемнән генә бер Алла бездән сорыйбыз. Чөнки Фатиха сүрәсендә шулай дибез без. Инде үзебез сорый башлыйбыз. Иһдина сиратал мустаким. Күндергәй дин Раббым безләрне тугры юлга, сырат алләзина ән'амта алейхим. Шундый юлга ки, элеккегеләрне күндердең бит, ягъни атабыз Адам алейхиссәламнан алып, мәсәлән, сәламәт булган килеп киткән бөтен 124 меңнән артык пигамбәр, ягъни алар барсы да килгән нәрсә белән? Лә илаһ иллаллаһ кәлимәсе белән килделәр. Һәм дә аларга иярүчеләр,

Ягъни э, бөтен менә көч дигәндә дә бөтен вакытта да Фатиха сүрәсен укыйбыз. Фатиха сүрәсен укыдыңмы, бөтен дөгәгә юл ачыла иншалла. Менә бүген инде насыйп булса, э, бераз э, Куръан Кәримдә килгән аятлар, аяти дәвалар белән иншалла танышырбыз иншалла. Менә минем кулдагы китапта инде Бу инде безнең X муфти Госман хәзрәт тарафына язылган китап иде. Безгә насыйп булды җәмәгать менә 90 елларда Буа һәм дә Буа районында дини эшләрдә катнашырга, альхамдулилла хәрәкәт итәргә, оештыруда, мәхәлләр оештыруда, укытуда, шулай бит бөтен тирә-тирә Казанда булган җыелышларда катнашу, менә Вәлиулла Якупның да беренче иман мәркәзе рәисе иттереп менә барып без сайладык, альхамдулилла. Менә шундый тарихи вакыйгаларда да катнаштык. Э, беренче мөфтиләрне дә сайладык, Алла рәхмәте. Бөтен мөфтиләр бер эшләргә туры килде. Менә клубдагы дога китабыбыз иншалла кем тарафыннан? Э, мөфти Усман хәзрәт Исхакый тарафыннан язылган китап бу иншалла. Менә анда инде килгән аяти кәримнәрдән иншалла һәр бераз танышырбыз. Инде беренче киләсе әзбилла Раббана тәкъбәл миннә иннәкә әнтә сәмил алим диеп, менә бу доганы инде җәмәгать кендә намаздан соң кылабыз. Менә мәҗлесләрдә дә Коръән укугач

Шул вакытта бу доганы без дә иншалла нишлибез, һәр көнне кылырга тырышабыз иншалла. Әй Раббыбыз, безгә дөньяда да, ахирәттә дә яхшылыкны бир, безне ут газабыннан да үзең сакла диеп, менә дөньяны да, ахирәтне дә сорау иншалла. Бу менә бу дога үзе әйтеп тора җәмәгать. Менә кабиләр әйтәләр бит инде, э, дөньялыкка бирелмәскә диеп. Ягъни дөньялык яшибез, җәмәгать, дөньяда матур, альхамдулилла. Монда бит әйтә, Әйе, дөньяда булган яхшылыклар да иншалла. Ну, әлбәттә, инде дөньяда булган яхшылык ул дин иншалла. Менә бәхет дибез, бәхет, бәхет телибез иншалла. Бәхет инде ул җәмәгать эчилештән тора, иншалла. Менә беренчесе иман. Беренче иман. Менә ягъни дөньяда булган бәхетебез дә нәрсә белән икән? Менә шул дөнья булган яхшылыгыбыз да иман белән бәйле иншалла, иман белән. Икенчесе, Аллаһ Тәгалә биргәнгә разый булуда иншалла. Менә безнең тормышыбызда нәрсәбез бар? Йортыбыз, җиребез, гаиләбез бар, әлхәмдулилләһ раббил галәмин. Шулай бит. Менә шуларга нәрсә разый булуыбыз бу да нәрсә икән инде бәхетнең икенче өлеше. Өченче өлеше җәмәгать Аллаһ Тәгалә разый булган юлда йөрибез. Менә бу бәхет, э, дөньялыкта булган бәхет, иншалла, нәрсә яхшылык, менә бу э, догага да туры килә җәмәгать. Әйе, шуңа күрә инде әлбәттә инде менә безнең э, ахирәттә булган яхшылык нәрсә? Җәннәтне кәсеп итүебез иншалла, җәннәтне сорауыбыз була. Яна шул вакытта менә ут газабыннан үзең сакла дигәнебез, уттан э, саклауны Алла Тәгаләдән сорыйбыз. Менә һәр көнне иренмик, һәр көнне сорый иншалла. Менә догада булган хикмәтләр иншалла. Э, теге очрашуыбызда да аңлаттык инде. Э, Бусында бик аңлатып тормабыз иншалла. Әүзу билләһи минәш шайтанир. Сәми'ана ва ата'ана гуфранәкә раббана ва иләкәл масир. Садакаллаһу газыйм. Менә бу инде җәмәгать безнең Бакра сүрәсенең ахыргы аятларында булган догалар булар. Ягъни бир күркәм булган догалар. Менә тәүбә аятлар дибез аларны, дога аятлар дибез, иншалла дога кылганда да. Раббана ла туахидна ин насина ва ахтана. Әй Раббыбыз, әгәр дә без оныткан булсак, яки хата кылган булсак, безне газап белән тотма, диеп, менә җәмәгать бу бик күркәм булган Алла Тәгаләгә сыгыну, Аллаһтан сорау дугалары җәмәгать. Менә сәнә күрә дә бу догаларга игътибарны бирсәк иде, Аллаһ безгә үзе өйрәтә. Менә сез сорагыз дип, әйе, безгә чәйнәп бирә. Әйе, Раббана ва ла тахмил алейна исран кама хамалтаху аллазина мин каблина. Әй Раббыбыз, бездән элек килеп киткән халыкларга йөкләгән кебек, безгә дә авыр нәрсәләрне йөкләмә диеп, нәрсә икән инде? Э, Аллаһдан ялбару. Ягъни, э, безләргә инде авыр йөкләр йөкләмә. Барыбыз да белә, элеккеге өммәтләргә җәмәгать бик э, гыйбадәтләр Э, кыен булган мына бани исраил муса алейхисалам кавымнары э, аларга бит илле вакыт намаз булган зәкият дүрттән бере безгә кырыктан бер генә җәмәгать илле вакыт намаз түгел биш вакыт кенә алхамдулилла хәтта ки менә кием паклаганда да киемгә нәҗес тисә аны кисеп бәрергә булган әйе э, хәтта ки менә тәрә кирәк без юабыз да паклана алхамдулилла кия бирәбез безгә шул җиңеллек ки җиңеллек

Гөнаһыбызны ярдыка һәм менә безгә рәхмәт кыл, син бит безнең хуҗабыз, шуның өчен безгә кәферләр истеннән дә ярдәм бир дип тә менә бик күркәм булган безнең Бакара сүрәсебезнең иншалла ахыргы аятлары. Хәтта ки менә Миграҗ вакыйгасында да сөйләгәндә сөйли идек бит. Әйе, безнең инде әйтергә кирәк, э, биш вакыт намаз ниткәч, э, инде бирелгәч җәмәгать менә шул аятлар да нәрсә икән инде 285-286 аятлар э, Миграҗда, алхамдулилла, иңдерелгән дип тә

Син бит, диеп тә Алладан ялвару. Ягъни моннан нәрсә аңнап калырга тиеш бу җәмәгать? Безгә, әлхәмдүлилләһ, Аллаһ бизә иман насыйп кылды. Безләргә җәмәгать намаз әһеле булырга насыйп кылды. Безләргә җәмәгать ураза әһеле булырга насыйп кылды. Дин эчендә йөзәбез, әлхәмдүлилләһ. Ди, дини гамәлләр кылып яшибез. Әйе. Менә шушы дини гамәлләре дәвамлы булсын өчен, менә шушы догалар белән, ягъни Аллаһны ялгарырга. Ягъни шушы иманда калырга, киләчәк тормышыбызда иншалла иманнан чыкмасак иде, шушы иманны калдырмасак иде диеп, нәрсә? Шушы диндә калсак иде, Аллаһдан ялгару. Әй, безнең калибләребезне шушы хакыйкатьтән бер Раббым диеп, э, ну кызганыч ки җәмәгать күрәбез, кайбер э, кардәшләребез э, инде бераз мәчкә йөреп ала да, карыйсың, Э, кирәк мен юлга кереп тә китә аласырдан чыгып китә яғни шусы юлда кала алмый барысы насыйп түгел жамаат мына сәнә күрә дә ялбарыйк мына бу догада бик күркәм булган дога жамаат алладан сорау иншалла үзебезнең калебләрне шушы юлда калдыра калдырсаң иде дип алладан сорау әйе әлбәттә инде сорыйбыз жамаат дөрестән дә менә кемнәр инде иманда кемнәр исламда иншалла шу юлда кала алсак иде шу юлда ахыргы сулышуга хәтле иншалла алланың рәхмәтенә ирешчек алардан булуы насыйп әләсә дә алып берген сорыйбыз жамаат

Ягъни безнең һичберебезнең җәмәгать күңелендә шөбһә юк. Ягъни Аллаһ безгә бар зат икәнен беләбез. Менә шуңа күрә дә менә бу догада да Аллаһ безгә үзе әйтә, э, миндә шик тотмавыгыз турында булган доганы иншалла менә шуны аңлата. Раббана иннана аманна фа'фир лана зунубана ва акина азабаннар. Әй Раббыбыз, без хакыйкатьтә дә иман китердек. Инде безнең гөнаһларыбызны ярдыкка безнең үт газабыннан үзең сакла дип тә әйтә. Менә шуңа күрә җәмәгать безнең инде

Син бит Сәми, ишетүче зат. Әйе. Син бит Ар-Рахман, син бит рәхмәтле зат. Син бит Әл-Гаффар, гүнәһләрне гафу итүче зат дип, менә шулай. Ә, син бит Әт-Тәвваб дип, син бит тәүбәләрне кабул итүче зат дип, Аллаһ Тәгаләнең күркәм исемләрен әйтеп, алар гына нәрсә мөрәҗәгать итү иншалла. Менә шуның өчен дә ә, иренмик, шулай ук Аллаһ Тәгаләнең менә шундый күркәм исемләр белән иншалла. Ә, инде ризыгыбыз кысылса, кысылса нәрсә дибез? Ярай, күңелем, син бит Әр-Разак, ягъни син ризыкландыручы зат. Ризык, ризыкларны киң кыл, Раббым, дип, менә анардан да инде шуны күркәм ис-сыйфатын әйтеп, нәрсә икәнне ризык сорауның да үзенең тәртибе бар, иншалла. Ә менә монда инде бу догада без инде нәрсә дидек, иншалла, хакыйкатьтә иман китердек дигәнебез икенче ысулы бу. Ягъни Алла Тәгаләдән мөрәҗәгать итеп сорыйбыз нәрсә диеп, Раббым, без бит инде менә җәһил идек, әйе, надан идек, күп генә кылдык, инде тәүбә иттек, Раббым, диеп. Әйе, без иман китердек. Сухак хөрмәтен Раббим бир диеп, нәрсә икән инде Аллаһтан сорау. Менә бу инде җәмәгать икенче төрле э, Аллаһ Тәгаләгә якынлануның ысулы. Менә шуның өчен э, шундый юллар да бар. Әйе, э, менә яңгыр булмаса да җәмәгать шулай Аллаһтан сорау, ә исми сыйфатларны әйтеп, үзебезнең менә инде мөселман булдык бит инде Раббим диеп, җәһил идек, әйе, үзеңне таныдык, Әйе, шундый э, күркәм сүзләр белән үзебезне түбәнсетеп, иншалла, тәкәбберләнеп түгел, әйе, тәкәбберләнеп түгел, Аллаһдан менә шундый э, ялвару, ялвару, иншалла. Таны өченче ысулы, усы инде җәмәгать э, берәр хайыр белән кешедән, әйе, хәтта Муса алейһиссалам да шундый яраткан сахабасыннан, иншалла, тәква булган сахабадан, әдәле син дә кылай дип, алар шулай әйтә торган булган. Әйе, монда да инде без җәмәгать, бу инде тасаввуф дибез, тасаввуф дибез. Э, Мына сәнә күрә беләбез аралабызда Аллаһыга якын булган кешеләр, зикер э, әһелләр күп икәнен шулай бит. Мыналардан да инде кардәш әдәйне бер дога кылып ибәр инде диеп, нәрсә сорау, мына шулай тәртибе бар икән. Ягъни, мына мәскәдә киләләр җәмәгать, киләдә инде хәзрәт, әле дога кылып ибәр инде бер диеп, мына шулай дога кылу кылырга сорыйлар. Менә бу инде җәмәгать бик дөрес гамәл иншалла, бик дөрес гамәл. Ну шул вакытта инде э, монда да инде артык кереп китергә түгел. Кадр инде динән үтеп киткән, әйе, э, каберләр янына барып сорау, э, ул инде безләргә барып бетми торган гамәлләрнең берсе. Шуның өчен аларны артык кермибез җәмәгать. Исән булган кешеләрдән иншалла

Менә бу догалар э, кереп китте инде хәзер нидегә. Без инде Әл-Гимран сүрәсендә булган, күркәм булган догалар иншалла. Э, Ай Раббыбыз, бу нәрсәләрне син юкка гына яратмас, яратмагансың. Сине бар кимчелекләрне пак дип беләбез. Безне ут газабыннан үзең сакла дип, менә күрәбез. Э, шулай ук менә Әл-Гимран сүрәсеннән дә җәмәгать

Бозмын син диеп тә, күркәм булган дога җамал. Ягъни, әй Раббыбыз безгә илчеңә вәгъдә иткән нәрсәне бир, безне кыямәт көненә хур кылма, син бит биргән вәгъдәләрне бозмыйсың дигән дога дидек. Монда инде истәп аңлатасы килгән ясыны да, менә догалар кылганда да җәмәгать Муса алейхиссаламның әйтелгән гизләгән-гизләгән күргән догалары бар. Әй үзе, әле менә бу Куръан аятләре догалары Тагын Мухаммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм аерым кылган догалар күп. Менә намаз тирәсендә булган догалар да бар шулай бит. Тагын да инде үзе кылган догалар. Шул вакытта галимнәр әйтәләр, Мухаммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм нәрсәдән сыгынды? Раббим син Аллаһыдан сыгынабыз дип әйтергә кирәк, дип Аллаһыдан ялвару. Иншалла, бераз вакыт бар диелә әле. Тагы бераз укыйбыз иншалла.

Җәмәгать кем кылган дога икәне билгесез, ну шулай да моны әйтәсе килгән иде. Бу атабыз Адам алейһиссалам кылган дога булуга мөмкин, иншалла. Мөмкин түгел, аныкы булырга тиеш, иншалла. Чөнки атабыз Адам алейһиссалам белән анабыз Хава радиянхә менә гөнаһ кылдылар шулай бит. Җәннәттән сөрелделәр җиргә, җиргә төшерелделәр. И һәм дә күп еллар әйтергә кирәк, Ә, күп вакытлар адашып йөрделәр, берсе-берсеннән аерылышып, һәм дә бик күп тәүбә иттеләр. Тәүбә иттеләр. Менә атабыз Адам алейһиссәламнең кылган догасы, "Ай Раббыбыз, без үз-үзебезгә залымлык кылдык", диеп, үкенеп кала җәмәгать. Әгәр дә син безне ярдыкламасаң һәм дә безгә рәхмәт кылмасаң, без әлбәттә зыян зарар күрүчеләрдән булачакбыз, диеп тә, нәрсә, үкенеп дога кылды. Аллаһ безгә ничә дә җәмәгать кабул кылды, әлхәмдүлилләһ. Аллаһ кичерде. Кичерде, э, кылган тәүбәләрен, кылган гөнаһларын кичерде, әлхәмдулиллә. Ну, иблис мәгун шайтан нәрсә дир? Әй, адәм дир. Син тәүбә иттең, кытылдың дир. Ну, балаларны эләктерәм дир. Менә җәмәгать без бит инде атабыз Адам галәйһиссәламнең балалары, шулай бит. Менә без инде шайтанга эләкмәстән күп нәрсә дидек зикердә, күп догалар кыла алсак иншалла. Тагын да инде менә э, бу китапта булмаса да Табыр доганы истибез җәмәгать. Безнең Юнус алейхиссәламның әйе э, кылган догасы бар. Менә Коръәндә килә ул. Менә монда карап чыккан идем инде. Э, монда язылман улсы, монда кермәгән. Э, ягъни ла илаһа илля анта субханака инни кунту мина залимин дип әйткән догасы. Ягъни бары да белән тарихын. Шулай бит ул пароходка кереп утыра, колны ташлап, һәм дә тирәк-тирәк пароход бата башлагач, Арада булган гөнаһлы кешене эзлиләр. Ә инде дөреслектә сыбага салып, э, Юнус алейхиссәламгә чыга э, ике мәртәбә, өч мәртәбә һәм аны э, корабльдан суга аталар да бал карнына эләгә. Менә бал карнында да как раз менә шушы доганы кылган инде ул. Ягъни, Раббим, синнән башка ибәдәткә лаек зат юк. Э, мин әлбәттә үземә залны кылучан булдым ди үкенгән әйе менә монда да җәмәгать алла раббы гизә әлхәмдулилла аны кабул итте аны балкарыннан азат итте әлхәмдулилла коткарды

кылдырсаң иде дигән, менә бөтен дә Алла рәхмәте кайсы гына дигән карасак та бик күркәм булган догалар алхамдулилла. Инде э, җәмәгать э, э, артык озакка китәр диеп, менә туктатабыз. Иншалла, насип булса, тырышырбыз тагын киләсе очрашуларда менә калган җирләреннән дә дәвам итәргә иншалла. Һәммәмезгә дә Алла Тәгалә тәүфигать бирсә иде, кичләребезне мәбәрәк кылса иде. Менә кемнәр тыңлый җәмәгать, Алла Тәгалә рәхмәт кылса иде иншалла. Кемнәр урыкин җәмәгать, Алланың рәхмәтен без белмибез, кая яшерелгән. Кечкенә генә гамәл дә дә Алланың рәхмәте булырга мөмкин. Алла Тәгаләнең ачуы да кечкенә булган гөнаһта булырга мөмкин. Шуңа күрә дә менә тамчылап тамчылап булса да шундый иншалла үзебезгә гыйлем истик. Әйе, Алла Тәгалә һәммәбез зигеннәрен ачса иде. Шала дөньяви юлдан ахирәт файдалы көнне алга Аллаһ Тәгалә җиһан ача иде. Раббим хәерле язлар китерсә иде. Менә чәчүләр бар, иншалла, исән чәчү бетереп, аларны үстереп, бәрәкәте белән иншалла алып җыеп алып кулланыр насыйп кылса иде. Аллаһ Раббул гизә һәммәгезнең дә һәммәгезнең кылган гөнаһын кичерсә иде иншалла. Насар улардан имин кылса иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Кичләрне рәк булсын.